उठा ना जाना काम करेगा ना फिल्म देखे रबा बाप रे हमरा तऽ किछु नहि फुरैया हमर मम्मी कते बोलते अभी तऽ काम हम करते रहिए तऽ कते बोलते अहाँ जकर तऽ बैसबै नहि मोबाइल से नहि देबै ने काम करते रहिए मोबाइले जे देखैत रहबह तऽ भनसा भात कखन करबह अङ्गना घर कखन करबह ए, खेता जे सब ससुर भैंसुर तऽ खाइ लए तऽ की दवा खाइ लए अखनिए टाइम भए गेल जैसे तऽ बरसाइ नहि पड़लैया

बजबे करै छियै बाप रे बा एहन दहेज नहि देखने रहियै दोसरो बेटा के दहेज लागल कनिया के हम पीस के राखबै पीस के राखै छै ले देख तऽ देखै छियै से केना पीस के राखै छियै कते काम कर दिन रात काम करिते रहै छियै आब कते काम करबै तऽ हँ तऽ जा काम करऽ गे आ नहि करबऽ तऽ जा अपन नहिरा जा कथी लए नहि राखबै माय बाप पैसा देलकै कि नहि है नहिरा जाइ लऽ एकर मतलब कि तू रानी जकाँ बैसल रहबह से हम कहै छियै रानी जकाँ बैठबै हम तऽ कहलियै काम करबै कनि मोबाइल देखै छियै काम करबै टाइम नहि भेल छै काम करबै किए हँ तऽ लए जा किए काम कर काम करतै अखनिए काम करबै टाइम नहि भेल छै अखनी काम करैके अखनी काम नहि करबै ई तऽ हमरा टेरबे नहि करै छै हमरा बड़ा मुश्किल लागैए आ एतऽ जे ससुर भसुर खाय लए तऽ की देबह कखन चुल पदार भऽ हमरा ओ भिनसर करत के टाइम ना हमरा निकल टाइम में तो कुलो आप पूजा और की सवेरे पजर अखनिया काम शाम करबा ते दिन अभी दिन होते छ त अखनिया काम शाम करबा अखनिया सते सवेरे भनसा करबा सवेरे खाइ छै खेनहार पिनहार अपना अपना काजो पर जेतै नहीं आबै छ सवेरे खाइ लो

तऽ काम नहि तू करबै बैठल रहे छी थाबरल छी हम अखनी काम करबै तऽ की तो हमरा स्वादाब करबा तू हमर दियादनी गोतनी छ नहि खाली तऽ बैठल रह ने हमही करबै छियै तऽ अते बाजै छै कथी लऽ काम तऽ करै छियै हमही तऽ बाजै छियै बोलो सुन कथी तऽ जाइ छी हम बाबा के कहै लए तऽ बाबा कभी तऽ बाबा कथी करतै हमरा तऽ दोसर की जबा कि नहि जबा अखनिए जे मम्मी कथी लऽ एते बाजै छै करबै की

बरद जकान जैसे ओकरा दिए एक दुआली अपने भागते उ फुर फुर भागते पहले जो तो आरती दिखा दो जो ए, आरती दिखा दो। झगड़ा के लिए मैं तो झगड़ा नहीं करबा मोबाइल देखत रहे कनिक रे तो कथी ला झगड़ा के साँझ पड़ि गेलै माछ मारैत मारैत हालत खराब भेलै टाँग लगा कऽ शीशो कटि गेलै शीशा लगा कऽ टाँग निकललै टाँगे लगा कऽ शीशा कटि गेलै से बात है। हँ से भए गेलै ओते माछ मारि कऽ लालियो हमरा काम धंधा नहि छै कोनो आओर तोरा के आबै छियौ घर तऽ खाली एतनी लास्ट

जे भेलै भए गेलै बुझि गेलियै हम माइ छियै माइ सबके आइ दिनके बाद कोनो फोहर सब नहि कहबै मिल कऽ रहू आ तकर बाद तऽ माय कते दिन रहतै तकर बाद हम नहि तऽ सुनबो करैत रहबै हेलो की भेलै रंग लगा ओहिना रे भैया अंगना मे झोल कनि जे महाभारत होइ छै सेहा कनि पसंद आइ रहो अखनो तक तोरो दिमाग नहि छौ बुढ़िया तऽ छबे करे ओहिना बदमाश आ कनिया तखन नब धब छै आइ रे

तऽ खैहे खेबै, नहि खेबै। तोरे दुनू भाय भाय खैहे खाना खाइत के चाहे जो बजरा बजल अरे रहै चुप। तिलक के। आय मोबाइले देखलकै ना कोनो पहाड़ तऽ नहि तोड़ि देलको तोरा तऽ एको रति हिसाब नहि रहै छौ आय गे दुई दिनका खातिर कनिया की गेलै बालोसँ कटन पूजा करै छै धट

तू टेंशन नहि ले गैस कीन देने छियै ने गैस चूल्हा पर खाना बनेतै माछ आन लेतै माछ हम अपने बनेबै टेंशन नहि अपने ले बनेबै। तू तऽ हे खो आ पंखा में आराम कर झूठे के माथा पैची नहि कर बुझला कि ने हे जाओ रिस नहि करू हवा माछ बनाओ बाव आनि देलक है